Түөкүнүнэн күндү көрөөччүлэр, биһиги бүгүн бу ситиһии историята диэн кэпсэтиибитин саҕалыыбыт. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыыр династия стоматологическай киин дириэктэрэ Петр Альбертович Севастьянов Кини икки тыһыынча түөрт сыллаах Авсентий Егорович Мординов аатынан Тааттатааҕы лицей выпускнига биһиги бүгүн бу онус кылаастары кытта көрсүһүүгэ Петр Альбертович эйиэхэ оттон аҕайах ыйытыыны биэриэхпитин баҕарабыт эн бастатан туран дьэ бу оҕо сааскыттан бу оҕолор саҕачча сылдьаҥҥын

көмөтө холобура мээнэ көмөлөөх диэн эппиппин тоҕо диэтэххэ онус уон бирис кылааска ити ягуулар оччоторго ягуу улаайы олимпиада оҥороллор этэ хылаайы ол олимпиадатынан олимпиада түмүгүнэн уже медистукка киирбитим лечебный дела он бирискэ дьон саас баччаларга уже үөрэххэ киирэн баран олорор он бирискэ дьон Онтон Олимпиада түмүүнэн эйиэхэ рекомендация биэрбиттэрэ буолуо. Ол кэнниттэн эге туттарынан өссө дии суохтанаҕын. Эге туттарарбар, эге тоһох холобура киирбитим путевка бытым уже лечебное дело. Оччолортон Онтон томин ыйыттаҕым дии. Аты эриэн эттэрим яха. Кирдин дииллэр. Мен только лечебное дело алты хыл көрнөҕөн диэбиттэр.

Ол ата стоматолог буолуон эйиэнэ эрдэттэн адьас маннык хайысхатын булуулаах этэ дуу или адьас бүтэһигэр диэн бу стоматолог буолуом диэбитин дуу? А, оттон улаханнык стоматолог буолуом диэн чисто медицина это медицинскай медицинскайга туттарсалын диэн буолбута оннаттан ол холобура самый престижный конкурса элбэх стоматология этэ

Студеннаргыттан дьэ. Аа, студеннаргыттан. Студеннаргыттан бары уотахтына хин биир сыйыллаллар, хин биир ким эрэ хара түбэспэт, ким эрэ хара ким эрэ үөрэҕин кыйбат, инник курдук холобура естественно отбор курдук булаай. Ото холобура кыйбат буолуу причинета туох кенен көрөҕө тириэ чолобу. Ата кыйбат буолуу он интерес суох булааччы оҕолорго холобура. Эддеттен үөрэххэ үөрнэхтэрин баҕарбаттар холобура. Хойутаан кэлэллэр, бэрээдэктэрэ дисциплиннай мөлтөх оҕолор, олор сыылыылтара. Дьэ, онтон билиһиблиин бу ситиһии историята диэн проект буоллаа дии. Бу билигинэн ситиилээхтин киһиген биһиҥин көрөбүт. Ол ата олоххор оннугун булбут киһиген. Махтал. Аха. Отчото дьэ эн билигин бу ситиһиилээх ситиһиигэ кэлэргэр эйигин ким сирдээбитэ диһаныгын?

Холобура, эбэлээх эһэҕиттэн эн ордук тугу булбутуҥ дьаһаныгыный? Онто эбэлээх эһэм, эбэм Мотрена Гаврильевна учитал, учитал этэ. Кини оттон биһини тагайдаҕа ини. Детсад хаҕаттан биһи өссө оскуола киирэн иликпитинэ, уже оскуола отун курдук хуриер, суоттуур уонна ааҕар этибит.

Эбээби кытта такыйбат этэ, ону-манаттан уһанартан көрөн холобура киһи бэйэтэ оҥорон таһааран өбөбүт диэн уже тугут киллэрэр була өйдөбүлү. Олата эн холобура стоматолог буолардар син биир эрдэттэн ол уһуммут буолаҥын илиигэр дьарыктаах, туора баардаах буоллаҕын дии. Аһыннык курдук да эмиэ булун, булун сөп аһаа. Онтон дьэ үөрэххин бүтэрдин, университеты бүтэрдин. Дьэ бу устан металлургическай киин арыйаргар дьахха туох анааттан кэллин? Олох эрдэттэн бүтэрээттэр бардың дуу или үлэлии түһэн баран булгун дуу? Онтон мин студенный сыдьан өссө студенный сыдьаммын командировка сыдьааччыбын бүтэр дискурска. Үһүс курска бүтэр

үлэҕэр туох чэпчэки иккит бэриллэрий? Ити эрдэттэн дьэ ыалы үөрэнэн кэлбит үөрэҕин эйиэхэ тугу чэпчэкитик биэрэрий? Онтон туох дьэ ыараххандар ыарахаттар баалларый уонна? Онтон чэпчэкитик онтон туох да чэпчэкитик кэлбэх буолаай. Онтон онно холобура Киһи кытары сыһыан основноххой. Онно холобура бии спорду кытары табаарыстаһан кэллэхпит. Спорду кытары күрэхтэһэн, ол күрэхтэһиилэргэ сылдьан эрэ дьону-сэргэни кытары билсэн, көрсөн, холобура оннук уже коммуникация үөскүүр була дьону кытары көрсөргө, ону-маны сүбэлэһэргэ. Ол это ол это эйиэхэ чэпчэкитик бэриллэрэ буолуо дии. Аха, ол дьону кытары холобур биир тыл буларга. Основном ол үлэһиттэргин кытары холобура табаарыстык курдук кэпсетаҕын булар. Маннык манна биир интереске, биир знаменательге кэлэбит. Оннуттан уже кэмнээхтэр курдук сөбөлөһөн үлэлэһэн. Обоюдно сөбөлөһөн аха. Холобура биир эрэ киһиэхэ

Холорустук үсү куһаанса суох буолбатын а так в основном доруобуйа туһугар ол киэһэ утуйан хаанах унуохуннаах Сээт, дьэ, онтон биһиги холобура дебо тон өссөр дебутусниктарбытыгар уон биирис кылаастарбытыгар холобура эн дьэ билигин тугу сүбэлиэҥ этэй бу бүтэрэрбит биир эрэ Михайлаҕа дии. Эн бэйэн уоппуккуттан дьэ туга диэн этэй биир бу экзамен иннигэр олох күүскэ олох умса түһэн ааҕаллара наада дуу или иһин нэдиэлэҕэ дьарыктанар спорт наада дуу или ырыа наада дуу кинилэр бэйэлэрин маннык